Tshinya vantshwa na ku teka minkandziyiso a ri emutini wa yena a kombisa leswaku ri u endla hi ku rhandza naswona munhu loko a ha tshama emutini wa vatswari va yena a nge endli leswi yena a swi endlaka se Gagax u le ku hlamuleni ka nkandziyiso lowuwani a hi voneni nkandziyiso wa tshinya vantshwa hi tlhela hi vona na nkandziyiso wa Gagax.
hayi i nga hlamali i nge swi endli so i nge i nge mbali so tshama muti wa vatswari i swi endla so ku tshama muti wa wena no chila hi tindlela hinkwato a ku na munhu a nga ta ni byela ku heyi why famba mbala a ni fambi ni ya mbala ka mani me ni naked weapon a muti wa mina i nge swi endli swilo leswiwa i ri ka n'wina hi tshikeni hi bela hi moya hina hi nghena mimiti ya hina n'wanuna i xitandi babu n'wanuna i muti a nge pfuki gagaxi a binya thawula ka vona a hi le ka yena mina ni na right ya ku mbala thawula hambi ni pfuka hi bvd hambi ni pfuka ni ndle yini hi le ka mina laha mimiti ni na two gagaxi um vumundzuku ni ta mi tekela video ni ri ka mina ta mi tekela video ni ri ka mina hayi ka mina ka ku loko languta background ya ku yi swi twa ku twi nga ku munhu yi lo lahleka kumbe wo va wo va deseteni ehenhla ka xitulu xa working group no vulaka swa proper ka mina hayi ka mina ka ku hi le ka hosi mani mani mani mani ka ku thela hundred rand eh lembe hinkwaro ha-a ka mina ka ku n'hweti na n'hweti hambana ma 8000 hayi loko va ku n'hweti a wu hakeli nchumu hakela lembe hinkwaro ma ka mina ka mina a wu languta ku hambi endla yini hehe hayi munhu a ku ka mina a vula ndhawu hakela hundred rand lembe hinkwaro mara hi le ka mina a he na vona like ka mina ka n'hweti ya ku hakela eight thousand ka mina hayi ka mina u lo huma ya hlambela sabeleni mara hi le ka mina bayiza too much vo n'wina a mina ka chechisa mara hi le ka mina ka mina ka chechisa ah n'wina mari mani n'wina mi na pongo mani pongwe eka mina that's why ni nga tshama ni ku ini ni ku ini e eh, ni vhele ku wow ka mina la ka mina nga ka mina mm, ka mati ya chechisa swi swin'wana swo lava miyela kunene se swi lava ku rhasa swin'wana swo lava munhu a va timiyelela kunene se vumundzuku ta ku tekela video ya le ka mina futhi a yi le ka mi kwamu ta ku tekela video ya le kwamu i kota ku vona kwamu loko ku kwamu vula yini se ha ku teka khe se a wu zwa ku ka mi kwamu mina loko no tshame ehenhla ka xitori xa working group munhu since a humesa lembe hundred rand lembe rero ah, luluhisa nguvu n'we ma luluhisa ma tichomi ta n'we ti adviseni kahle ma kasi mi advisana yini loko mi tshamile he a ku komba ka mina ka ka rent va ri ncini ku hakela ka rental ya ya eight hour ya n'hweti na n'hweti n'wana ta ku a hi le ka wena wo rhenta ya va ti lavela mali joni va ziva la swo tala ndhawu ya ku va yi nga humesi yi nga ri na mali xikarhi hi le thembisa leyi ya ku va yi nga humesi mali ya ku humesa mali yi ya ka mamphepha vutomi mali loko u nga humesi mali swi vula ku loko hanyini fanele ku ya humesa mali fambiselana na mali vutomi byi fambiselana na mali so n'wana ta ku hayi wo rhenta ku rhenta ka swavulani kasi ni rhenta a ni na ku tlela na hinkwenu a hi la vurhongo hinkwenu difference yi va ku loko ku ri wa ku afforda ndhawu swa ku weyi na ndhawu kumbe wona ndhawu okay hi leyi mhaka yikulu i ku hi la ku tlela sweswi u faka nhundzu ya wena i va na t v loko ku ri na t v i va na masofa loko ku ri na masofa so leswi tala swo tala swa ku wo rhenta swi va swi kha swi huma kwini loko ku ri ku a wu rhenti difference yi va kwini